Mparagaza, Ndo, tokoreeta amaizi mazima, ahabw'okuba niinyenda kubanza naatema ekitookye nkakitsiga aha, beitu kyo kiriyo ninkitangamu. Eizooba nkarugamu naaronda byabura, hati mbwenu eizooba nibwe ndaakiba, waagyenda haza reka nkugambire, Ku oraaza aha iziba naakweshengyereza, waasangayo obwishiki obu naabaire naareebera. Iwe okyaaha okwata omuhanda gwawe otaha amaizi, origeyo, otaragaza ota, waarugayo waaza kugira omu bwishiki nibukukuzya. Kandi nooreeba abaishiki Maama baingi. okimanya Mm. ngu hariyo omuhara wa Reveranda kandi mbaire naakugambiire.
Baisa esaati yo waagisibuuta mbwenu mwana wangye niiwe eby'okukora tinkumanya. O n'omwojo oyetegyereize ota osembi kuba noogira ota amapeesa banza oreebire. N'akakoryo. Ah, N'akakoryo nga Dot com. maana o noohemurana. Haza orakwe naakweshengyereza. Eh, niinyenda kutsiga naareeta ekitookye reero nkaza kukora ekinyamwazo. Mbwenu oyehuute. Orose? Beitu ka waaguma omu nju ka otaayeyerera mu kibuga eri izooba, nookora ki? Manya mami aza mamira. Mami noomanya ngu waayebwa esimu yaawe hanuuya. Ee, naaba ngisigire aho. Ee. Otagira ngu naayanga kweyerera omu kibuga. Kwonka nandiyo ninjwara nenda kuza, nenda kugaruka aha murimo. Hati ka washohora okwitse ebaga ka Kashukuna. waneeti waza hati hikandi manya Eh. noreeba o- obu tube ni- obu mbe ninkora Mm. haza mbe ninkora ndikushoma ka hariho za kisi ziizire gye otyo Eh, Ziizire?
mbwenu obu ziizire gye ninda kugyenda nkaza kwongy- ku- kuronda esente Ez'okweyongyera kuza nanka aha PHD. Kasi ku nooda kuza ku orikuzeeziizire, hati iwe waaza kugyenda otabandize waaziihayo okazireeta tukareeba? Roza nkiziizire mami kwonka Mani nizikiizira ogyendoziihayo aha simu. Nyowe mbiire naabiswapingira aha simu. Mbwenu bo biraaguma aha simu? Tokuza aha ishomero okaza kurya ki? Kashi ku turiija kuba nitukora emikoro y'okumariiriza, nibwo ebiriize kwija. Then ekindi naniinda ngu twikirizane. Noora aha kihosho akakugambira ngu aine omwishiki, muhara wa Reverand. Kandi naniinda mami oikirize oku birikwena, ogwo omwishiki tumwiheyo.

Hati twabaho tuta eriizooba? Amaizi gaayoma tigarugwa.
Twabaho tuta eriizooba?
Kasha obutagumizamu kuriya na nk'egi kagaagari.
Wanooza nyakafuuzi.
Oreeba amaizi bari bakweseraho ente. Otahayo amaizi ogare. Mweshe enjura k'etahererukire kugwa ngu tutangisirize ati amaizi twazagaiha?

kwonka ku oragumuze mbwegye emicwe Akagure hati ndakasigira mara wa Reverand. owabiire ori gye ati ahabw'enki otandikire kureetamu oruntu rw'oruyayaya Hati zatoroka mbwenu.
zatoroka Zacweka.
mbwenu kandi ku orareete muhara wa Reverand nawe nooza kumutaasa gye omwana kuriira aha diini Akuriire aha kutiina Ruhanga, nari waaza kumureeta omuteekemu ebyo ebyawe ebi waatandika kugamba. Amwe ku oramutsya aha mpaho, yaagira ati, Nitwenda kuza kushaba. Oti, Nyowe tinkwenda kuzayo. Hati okushaba n'ekihosho nibibuganira nkahi? Nyowe ekihosho n'okushaba hati nibibugana? Mukama niwe yaatugirira embabazi aryozya. Kangyende ndeebe hati ku ndaahikeyo. N'ebi bya- ninza kwija nimbaheereza amakuru Nyowe marungi. tinkuzibiire.
N'okora obugyenyi.
Eh, Hati n'okupima fuuti hanuuya. Kwiha. Eki n'ekikondo. eh, Kwija okahika aha. eh, Ekyo n'ekindi. eh. Nooza kuba oyemereire aha nootuteerera omu ngaro. Omwiza omure. Shosho. Mara wa Reverend.

aha mbaga. Ogwo omukazi niwe ariba naagabura eshagwe.

Noza hi? Kwata radiyo oteeke omu nju. Iwe nkubuuze, egyo ente yo noomanya ei naagihire gye? Egyo egyo ei nkikuteera omu no- omu naaha. Nooshutama nooshutama ki? Omwoho, omwoho aha ngamba ota? Omwoho aha iwa nooshutama. Iwe noomanya nainga no- no- noompurira? He? Nkakuteera akatebe aka manya.

Tinyine nshonga haza shami. Kwonka ninkukunda. Nonkunda? Erega him.
Kwenyine?
Ega.